السلام علیکم ویوار کیا حال چال ہے امید کرے سو ساڑے یار دوست آباد صاحب تندرست ہو سن اور فٹ فاٹ ہو سن آج دا ماشاءاللہ خوبصورت جا ویلاگ کر گئے دے شروع اپنا پیارا جا سریکی نظام تے پیارے پیارے سریکی ویلیج لائف دے نظارے تے ماشاءاللہ ریڈی شیڈی ہو گئے ہیں خوبصورت جے ولاگ دی طرف واپس آ گئے ہیں اپنے پیارے جے کلچر دی طرف گون کروا یا ہی نا گون کراون توں بعد وال جیویں آندے پین تے وال اوویں ہی آندے پین اس دفعہ ارادہ ہے وال پپو شپو ہی رکھنے ہیں وی آئی پی سونے وال تے باقی ہن تانوں پتہ ہے کہ تہاڈا بھراول ولاگر وی ہے نال دے نال تے باقی ماشاءاللہ گڈ نیوز ہے شہزاد ویلے منڈے دا والد صاحب واپس گھر آ گیا ہے اوں توں بعد انہاں دے گھر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں تے ہک ایں یعنی کہ کیس دے وچ ہک نواں انٹریسٹ سنڑن کوں ملدا پئے او جیڑھے چار ہلاک شہید یعنی کہ جو وی آکھا ویندے بس ٹھیک ہے او جیڑھے چار بندے او تھائے ہن تے انہاں دے اتے کوئی نویں ہی کیس نویں نویں نویں نویں ٹاپک چھیڑ دے ہن لیکن سارا ایں ٹاپک نال کوئی مسئلہ کیا نی تے اساں اپنے پیارے جے ولاگ دی طرف آئے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت جے ولیج لائف دے پیارے پیارے ولاگ اپنا پیارا جے ولیج لائف ڈیکھن کیتے سارا یوٹیوب چینل پاک ولیج لائف سلیم کھوکھے آلے کوں جلد جلدی مریسو سبسکرائب خوبصورت جے پیج سلیم کھوکھے آلے کوں مریسو فیس بک پیج کوں سبسکرائب فالو کریسو تے تہاڈا بھرا اپنا سپیشل پرسن ماحضور تہاڈا بھرا ہے اپنی محنت آپ کریندا رہندے اپنی کھٹی آپ کھاسی تے تہاکوں وی ہیلپ تہاڈی ہیلپ دے نال نال اساں کامیاب تھیسوں ٹھیک ہے سنگت سا تے باقی سنگت سا سارے نال سپورٹ کیتی کرو سارے نال ویڈیو واچ کیتی کرو ساڈے واچ ٹائم دا پرابلم چلدا پئے تہاڈا بھرا کافی ٹائم توں ذلیل ہوندا پیے تے باقی تساں سپورٹ کریسو تے ذلیل ہونا بند ہو ویسی سمجھے کرو نا میرا بھائی۔ تے باقی ماشاء اللہ ولاگ کر گھدیا اساں شروع اور پیارا جیہاں ناشتہ نوشتہ کر کے ریڈی شیڈی ہو کے لش پش کر کے تے باقی اساں ولاگ دی طرف واپس آ گئے اسے کنٹینیو کریندے اپنا ولاگ کیونکہ ولاگ وچ شارٹ کٹ کر ڈینے ہونے کیونکہ ہک نا عجیب طرح دی فیلنگ ہوئی ودی ہے لیکن اللہ پاک ساکوں صبر ڈیوے اور اللہ پاک ساکوں ہمت ڈیوے اور اللہ پاک ساکوں حوصلہ ڈیوے۔ ماء پیو دیاں دعاواں تے تہاڈے سپورٹ بھراواں دے نال نال اساں کامیاب تھیسوں سنگت ساتھ جتنی وی ڈیدی ہے نا ساکوں ہک دفعہ ویڈیو واچ کر چھوڑی کرے انہاں دے اگوں ریکویسٹ ہے ساڈی ڈھیر ساری تے ساکوں ڈیکھن کوں پیارے پیارے ولاگ اور پیارے پیارے کنٹ ساڈے سرائیکی دے جو وی ساڈی زندگی دے مسائل ہونن ولاگ دے نال نال ہونن جو کجھ وی ہوندے جڑے رہسوں تساں ساڈے نال نال تے تہاکوں اساں ڈکھیسوں ولا پیارا جیہا ولاگ تے اج دا ہے ماشاءاللہ خوبصورت جیہا ولاگ تے تہانوں چل کے دکھیسوں پیارا جیہا ماحول باہر دا ماشاءاللہ خوبصورت جے سینری توں ولاگ سٹارٹ کیتے سے تے ہیندے صدقے تے ہیندے کرم نوازی دے نال نال سانوں اللہ پاک جلدی جلدی کامیاب کرے اور ساڈی اللہ سنڑے ٹھیک ہے سنگت تے باقی چلدے آں باہر چل کے ڈکھینے آں ماحول باہر دا کیا ہے تے کیا نی تے تساں راونا نال نال ویڈیو سکپ نی کرنی ولا تساں آدھے سر کھا وینے زیادہ تے سر تہاڈا کھاسوں ایں گلوں تھوڑا جیاں چلو باہر چلدے آں ہن پیارا جے ماحول چل کے ڈکھیسوں باہر دا۔ ویور باہر آئیں تے ماشاء اللہ ناں میڈا یار بوٹم مل گئے میڈا بوٹم یار کم تے ویندا پیا ہئی کم کر کیتی ودھے تے میں ہالی کم تے بوٹم ہن ویندا پیا میں ہالی اے لالا ساڈی روزی دے وسائل انج ہن کہ انج ہن کہ جینج ہوونڑاں چاہیدن ٹھیک کیا بات ہے کیا بات ہے

کہ ساڑا گاؤں پیرسٹ بندا پے ہے نا ماحول بن ویسی فل ٹائم فل ٹائم او بیک سائیڈ دے جمبو ماحول بن چکے سارا وی آئی پی جے کو آدن جمبو ماحول بھائی تھے پمپ لوینے پمپ کیڑی شے دا اے پیٹرول اوکے سنگا دیتا لگدا پے پمپ پیٹرول پمپ کیتھے بلا کیتھے تے ایتھا ماشاءاللہ ڈاکٹر وی آیا ہوئے کیا بات اے ہے ڈاکٹر

تے ساڑے محلے دے وچ آیا تے ڈاکٹر بڑے وی آئی پی ہن دل دے ارا وغیرہ۔ ایڈو سا رمضان ڈانڈی صاحب سارے ماحول دے نال نال ہن ستھرا پنجاب زندہ باد۔ مایا دا کیا بات ہے ماحول چھکیاں نین تے باقی میں تساں سارے نال نال راسو بوٹم کوئی دے بارے کوئی ہے ٹریکٹر لا چاہی دے نہ ویجی سا کو ٹھیک ہے یہ مریم نواز کیا بات ہے مریم نواز سی ایم صاحبہ بڑے اچھے کام کریں دیاں دی کام چھکیاں دی میں نا تے باقی سنگا سا

کہ جیویں کہ او بائی پی چوں ہک چونم رہندا ہوندا ہے بئیا جیڑھا بائی آسی او وال خوبصورت جئے کلر در کلر در کریسی آندا باقی تہاکوں مزید دکھیسوں رونقاں تہاکوں دکھیسوں ماشاءاللہ اے لگے ہوئن محنت کریندے پئے ہن اور محنت دا صلہ اچھا ہی ملسی انہاں نوں تے ہر سائیڈ دے فی الحال دا خوبصورتی دا چاند نظر سی لیکن انشاءاللہ تساں انہاں نال نال ویڈیو سکپ نہیں کرنی کہ جیویں کہ اے لگے ہوئن فی الحال او وی لگا آندے تے ماحول تہاکوں دکھیسوں جس دا پورا اوکے ریڈی ہو ویسی فل فل ول تانوں دلچسپی ماحول اپنا دکھے سو پیارا جا ولاگ دا اوکے تے باقی راہ سو نال نال تے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویلکم بیک ویور ماشاء اللہ کتنی دیر تو بعد آ گئے ہیں جمعہ ہو گیا ہے جمعہ تل مبارک ڈھیر ڈھیر سارا تو ہوئے تے او سامنے دور دراز نظر دے پین درخت پینٹ تھائے ہوئے اس سائیڈ تے وی دے او وچ وی نظر دے پین ذرا ذرا پینٹ تھائے کھڑن تے باقی ماشاءاللہ درخت پینٹ ہوندے پین وی آئی پی کر کے سونے لیول دار تے اے سائیں سی ایم پنجاب صاحب والا شکریہ ہے تے جڑا ساڈے گاؤں کو پیرس بنینا پے پیرس تے اللہ پارو خیر جی میں بنے دی پے دی میں بن ونجے جی میں ساڈی دلوں حسرت ہے تے باقی ماشاءاللہ ایک وہ اپنے سامنے والا بھی پینٹ ہو گیا ہے باقی اے جتنے وی سارے کھڑے نا اے انہاں کول وائٹ کلر مک گیا ہے وائٹ کلر آسی دوبارہ والے سارا وان وی تھی سی نال نال اپنا بیری دا درخت وی تے او سیڈا ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں پیاری لوکاں دی پئی ہے خوبصورت جائی چوک دیاں وی رونقاں ود ویسن تے اپنے کھوکھے دیاں وی رونقاں ود ویسن انشاءاللہ چار چند لا دے سو اپاں تے تساں ایویں ہی ساڈے ولاگ انجوائے کرنے اور تساں ان قریب ہی ساڈے ولاگ دے وچ

اچھا ویور ماشاء اللہ آئے ہیں واپسی کتنی دیر تو بعد او اس جگہ دے سامنے ستھرا پنجاب والے ماحول بنا گئے وی آئی پی تے بال اتھاں کھیڑ دے پین رش دے دے پے وینا اتھاں رش بہن زیادہ ہے اتھاں بال کھیڑن کار ہیں دے فل مست ہیں بال او جتو کن موٹر سائیکل کراس تھی گیا دے پین لیکن چلو کوئی گال نہیں

اور پیارا جے ویلیج لائف دی خوبصورتی دے اور پیارا جے انجوائمنٹ اوکے سنگت فیس بک پیج کو یوٹیوب چینل کو لائک سبسکرائب فالو شیئر کرنا بھولا نہیں مل سورا دے ہر ایک نویں نویں ولاگ نہ تے پیاری پیاری سنگت نال تے پیاریاں پیاریاں خوشیاں نال میرا یار دیتا ہوا تھا دیتا دیتا تو پران چلا گیا چلو کوئی گال نہیں خوش رہوے اور زندگی بخیر اللہ حافظ سنگت